Wëllkomm zu de Virwëtztuten Frono! Haut si mer am Kannermusée Plomb zu Wolz. Allez, kommt mat! Moien. Kéint der mer vläicht e bëssen hëllefen? Ech hunn mech hei e bësse verluer. Ech fanne mäi Wee net méi. Natierlech, ech schaffe jo hei. Mäin Numm ass Elisabeth. Schéin dech kennenzeléieren. Mäin Numm ass Sascha. An dat ass mega dass du hei schaffs. An wat mëss de dann hei genau? Ma ech si Mediatrice am Kannermusée Plomm an ech féieren eis Kanner an eis Visiteuren alleguerten duerch eis Ausstellungen oder ech maan och heiansdo Atelieren mat hinnen. Wow, dat ass cool!
An wie war heescht dat dann Kannermusée Plomm? Majo, mir wollten ee Wuert fannen wat kuerz ass an awer och wat lëtzebuergesch ass a wat jiddwereen deen och vläicht eng aner Sprooch doheem schwätzt kann ganz einfach soen an do si mer op Plomm komm. An d'Plomm ass natierlech och een interessant Symbol, well mer hei am Kannermusée ganz vill Geschichten fir d'Kanner, awer och mat de Kanner schreiwen. A mat enger Fieder a mat enger Plomm kann ee jo och Geschichte schreiwen. Wow, dat ass cool! An wien huet dann dësen Numm erfonnt? Majo, dat waren déi éischt Mataarbechter, déi hei um Projet geschafft hunn. Déi hu sech dat Wuert ausgeduecht. Dat ass zwar mega cool! An kéints de mer dann alles weisen, wat een hei ka man? Natierlech, ech kann der proposéieren, fir dech elo duerch d'Ausstellung Love matzehuelen. An ech hunn och schonn hei Tickete prett. Wann s de wëlls, kënne mer déi direkt mathuelen. Jo, gären.
Kënne mer goen? Natierlech. Let's go!
Wow, wou si mer iwwerhaapt elo ukomm? Wëllkomm am Land vun der Léift! Wow, dat ass mega schéin! An wat kann een dann hei alles man? Ma zimlech vill Saachen entdecken a spillen. Vläicht kann ech der dat direkt weisen, oder? Gären!
Ok, da komm mer ginn!
Firwat ass déi Ausstellung hei geduet? Majo dës Ausstellung ass entstanen aus Ideeë vu Kanner a se ass duerno an d'Verwierklechung geruff ginn vu Kënschtler. An hei kënnen d'Kanner sech am Fong austoben a lauter verschidde Spiller entdecken an doduercher och d'Léift, dat Thema Léift, bësse besser verstoen. Cool!
Kann alleguerten des Ausstellung gesinn oder ass eng Altersbegrenzung? Jo, also wanns de mat enger Maison Relais kënns oder mat der Primärschoul oder mat Gruppen, dat ass ab Cycle eent, also vun 5 bis 6 Joer bis 12, an wanns de am Grand Public heihinner kënns, dann däerfs de och schon ab 4 Joer hei rakommen. Kënne mer eppes ausprobéieren? Absolut! Ok, ma da komm, ech weisen der dat.

A wéi sidd der dann um Thema Léift komm? Majo, mir hunn eis gefrot, wat fir een Thema de Kanner am nootste steet. An natierlech sinn d'Kanner ganz, ganz no bäi un der Léift, well se duerch Famill, Frëndschaft an all déi Saachen, déi si gäre maachen, ëmmer erëm mat der Léift zesumme verbonne ginn. An natierlech ass et och een Thema, wat jiddwereen uschwätzt. An dofir hu mer eis dat dat Thema ausgesicht.
Also wann ech gudd verstan hun, du bas hei schaffe komm fir all déi flott Aktivitéiten an fir d'Kanner? Jo, dat stëmmt. Also mir maache wierklech ganz vill flott Saachen hei am Musée. Et ass ëmmer ganz vill lass. An ech hunn och Danzpedagogik studéiert a beweege mech ganz gäre, spille gäre mat de Kanner. An duerch meng Karriär an all déi Saachen, déi ech do gesammelt hunn, kann ech dat ganz, ganz gutt hei einfach asetzen. An et mécht mir immens vill Spaass fir mat de Kanner Saachen ze entdecken, well si ëmmer nei Iddie erabréngen an mech ëmmer erëm iwwerrasche mat Saachen an dat fannen ech richteg schéin. Merci fir all déi schéin Erklärungen an fir deng Zäit déi s du eis ginn hues. Ech hoffen mir gesinn eis gläich an et huet eis vill Spaass gemaach. Ma dat freet mech an ech muss och elo gläich weider a meng éischt Visitt vun haut an du kanns awer nach ganz gären hei weider spillen. Gären, Merci Äddi. Äddi, bis geschwënn.
Sou, dat war et fir dësen Episod vun de Virwëlzstuten, Quoe no. Ech hoffen et huet iech vill Spaass gemaach, dass der eppes bäigeléiert hutt an dass der nächst Kéier matmaacht. Tschüssi, ech ginn e bësse spillen. Ciao!